Mr. Post. hi le ka radio boxa alright risimu ra kahle risimu ra mali u nga ri master post ta ka wona khe ya radio boxa radio mm. boxa hi mfo wa switwa ne ya leswaku radio boxa mfetela ku boxeteriwa timhaka a wu tumbeti nchumu kwalano boxa ku kongoma swilo hinkwaswo radio boxa xixexo

Eh. Ngana makiro vele tanga tro vutlisa. Ela fike jeli yo go emfo ho nga ntivi na. Ila no kujela. Bi wa wa ko ka kola vele. All right, you know Mr. Post ka siku rena mo tleta ba ka re bursa na bona hi mayelana na Holodge Resort. Mm-hmm. Yes, ku pfula eh resort leyi pfulaka na ba vitana kahle ku Holodge Resort. Se ta ba ka re itwa swa ku tala eka siku ra namuntlha leswaku hi mpela va kona na hi minkarhini ya ku tala kuma ku ri mm. munhu a rhambi u kumaka nga kona ne so namuntlha hi la ku twa hi vona ku hi mpelampela mr post va ta va ri kona na mr post trouble leyi kona ndhambi hi leyiwani va ri ku na ku na holobye resort yi ta va yi karhi yi pfula i ntiyiso ku fika kwini ku mi kona ya hi ta va hi ri kona um hi le xawela ni mhm. n'wani kwalaha hi ta va hi ri ko ta va ti kha ti vuya swinene mhm. va ka holobye hi tirhisane kahle ngopfu um ho twa van'wani va ku he he a yi hakeriwa hina va yi hakelini mm. eh, ma hakelo wena n'we hina ya kona ya faneleleni kwale um ti ta va ti kha ti vuya hi saturday a hi mm. heleni hinkwenu mhm. kumbexani um eh, mm. mr post a nga ba nghoma yin'we ya nyuwani loko u fika a tsaka leyi mm. u xeye ku hi n'wi khoma njhani mr post ne loko gatsana na tshembanga kwani mi le ku vutisela ngoma hi a phela na hlamala ku ri mr post a humesa hi hi easter ne yes okay eh mr post a humesa album december leyi mm-hmm. album ya hot mm. eh ku yi huma ku yi album yo huma ka mr post mm-hmm. a ni se za na ku tivisa vanhu ku yi endle hi vamani okay mara album yi kona mm-hmm. loko yi nga humi hi 16 yi ta humi hi 18 Mm. Okay. So, mara man men vutisa. Mm. alright i holobye mpfumereri ku vhele mi ta mi ri kona ene xin'wana lexi nga ta xi ri koho xa ku tsakisa mi kombisa timhakeni ta ku ri um mi nga va mi karhi mi bade nsimu ta nyuwani mhm. vhele mi hlamurile ku ri mi ta va mi karhi mi humesa mara mr posting tiva a humesa hi hi good friday ne hikwalaho ka yini vhele mr post december leyi a la ku hi nyika vunanga exactly eh mr post a nga ha tirhi na team shermani ne mm. o ko va ku swo tumbetiwa hi mm. khalenyana hi kha hi nga tirhi swin'we mr post wa tiyimela munhu loko a huma xitandi wa mm. longhisiwa e ku na loko swin'wana swi ya swi ya tsandza le xitandini a vuya ta no sa mugaya hi swona yes Eh, so mr post a nga holoma a nga holovanga na va team xerimani ni o huma xitandi that's why namuntlha ku na clip yin'wana yi nga huma yi ngo eh, ni longiseni na swirimbani nyana mi ni longisa na khikhi liya ma yi tiva liya ya team xerimani leyo ma yi tiva mbuzi. Exactly. Eh, va hi longisa nyana Yeah. a ku yo holoviwa ni ko va ku huma muti ku hambana Yeah. swo tala munhu a ya tihanyela a tindlela swa yena a tindlela ti artist ta yena tsalan yeah. mi te ku hambana na swo tala mm. ivi munhu a huma i ncini i ncini leswi mi fanele ku mi hambana ku na swona swakudya mm. nkarhi lowu vanhu mali ya xinkwa yi fane pfuki kombela okay eyi se leswi loko vulaka i- loko i ya xava i- i humini nyana i vuya na nyama i fane i tumbeta ku va nga ku voni a ni a fane i xave ya muti hinkwawo Eh. Alright. muti wa munhu walowo se i fane i 2020. tumbeta. Yeah. Eh. se leswi vulaka titlipu leti ta timbirhi already leti yi nga ti twa a ni tivi loko ku ri na tin'wanyana ta ku hindza timbirhi ka leti already nga ku trendeni mina ni twa two titlipi ta ta ha ri ku teni Ta ha ri ku swinene. teni. ku ta va na titlipi ta tinghoma album ya mester post yi kahle futhi a ni tshembi ku na artist leyi nga yimaka December leyiwa mm. vaseketeri va Mr Post hambiloko ku ri vaseketeri va kho va ha ri four mi nga chuhi ni mm-hmm. mm. eh xiza lexi mi vulavulaka na xo xa tiva timhaka ta xona hina se hi pase khale mm. na lava hi sukaka kho va swi tiva ku eh liya i problem mm-hmm. ma twisisa ni so mi nga chavi nchumu album yi kona yi ta va yi kha yi hisa swinene alright ni tshembisa sweswo hi ndlela yin'wana eka nkarhi wa sweswiwani ne mr post ku va a humesa tinsimu ta yena hi december mhm. etimhakeni ta ku ye i hume xitandi a nga ha ri kona ka ya mi te kahle kwala okay mr post i na ti-fan ne mhm. eh team shermani yi na ti-fan mm. eh ti-fan ta hina december tifan ta tsala ka facebook heyi mhm. hi dya december ku vava heyi heyi mm. hikuva ku ri na artist leyi fikaka yi rhuketela team sheremani exactly then ku va kha u nga humesi mani a ku humesi master post hi nkarhi wolowo mm. and the master post ma swi tiva ku wa yi yimela mhaka ya yena ni mm. se hi ndlela ku tifan letiya ti nga ha dyi khisimusi ku vava sweswiwa mm-hmm. ti dya khisimusi kahle hi ku um mm. munhu loyi a phikizanaka na artist leya yo yo rhuketela team sherman a va mm. biyi ti-album to yelana mm. lowa n'wana ntswatsi lowa n'wana ihlange a nga ncengi mm-hmm. matwisisa se hi la ku langutana na swona sweswi munhu a humeka tixiri mwana Mr. Boss Mr. Boss Mr. Boss n'wina kahle kahle mo humesa album ku la ku ku la ku ndla yini kahle album kahle yi humeseriwa ti-fan exactly Ku ri- humesela ti-fan ku ri ku ri december leyi n'wina mi humesa album hi mhaka ku ri Mi mi lava humesela ku ri ti-fan. ti- ti-fan ta n'wina Eh. ti nga dyi christmas ku vanhu leswi Ah, Eh, ti fanele ti dya khisimusi kahle Hi tinghoma. and eh, na na hi march Eh. ku na album ya mr post Yeah. eh album vito ra album la eh, ya sweswi moya wa december eh album ya march eh Uh, all right se hi famba hi mafurha ni khansele tlachi tlachi yi na swicele mm. loko ku one i fanekele i cinca tlachi ku two mm. hi rororo swilo hinkwaswo fane i cinca tlachi mm. so hi khansele nxixexo ku cinca ve le hansi hi yamba ri xalehe ti-album leti ni vulavulaka hi tona ti mr pos n'wana mi nge hi bi kahle kahle the way ni mi vona n'wi vulavurisa swona leswo swa ku loko mhani ri nqambi a mi ta ni boxivulavulavuli ngopfu hi titlekileti ta tinghoma ti nga ku biwa biweni ne eh. a langutisela ku ya holobye vele timhaka la kuma ku fanekele ku tekiwa xiteji vele da mr posifa ka performa vele se a ni tivi ku va na clip nyana yin'wana yi nga ze yi va kona ne eh, mhm. ya sivara ni tshemba ku n'wana n'wana wa ntwisana ni ringana ku ya kwihi. Ku nga- eh, eh? i sivara mani a ni tivi ku nga ku ri sivara mani mara xilo mi kha mi nga swi tivi mi ta yi hlamula leyi sivara mi kha mi nga swi tivi na mi ta yi hlamula Okay, Alright, leswi nga swi endlaka ka sivara hi nga ha swi langutana tlhe swi endlaka nakambe eh ka van'wana va sivara na ti hamu ta Fana. ya loko vo ka va nga behave van'wani ko Yeah. ku eh, van'wana ni va chava loko hi ri kona ve ra vayi vona ni va swi tivi ku hi mhaka yini un'wana na un'wana tirha na Yeah. vana va yena eh, Ina. va ma- mara mutati wa munhu ya hi loko na loyi a nga yi Eh, lava va swi tiva eh,

i mhaka yi khome mbirhi ndzi rhandza timbilu ndzi njhela tika sirowenge tika hleka orleya ntlha njhela sirobutla se mr post ka varhandzeri va seketeri wa music wa n'wina mi va tshembisa yini ka leswi nga ta va kha swi endleka le ka holobye siku ra kona ku ta kurisa ta tivi swi ta ndlisa ku lexi um ti ta va ti khatiweya swinene tanihileswi ni nga tshembisa ku swi ndla hi ba yin'we ya tinghoma ta nyuwana e hina se hi thwasini khale hi thwasini ha tiva timhaka ta hina ku ku fanele ku ndleka yini mm-hmm. that's why kun'wana laha hi sukaka kona swa tikomba laha ku suke something a ku mm-hmm. pake something laha yi sukini a ya ha ri kona mm-hmm. swilo swa xota xota ku na didi n'wana ti tshame laha ti sukini eh. eh ndhawu ya ncinca eh. roro hi thwasini um ya eh hi December ti 16 or 18 a hi amukeleni eh album ya Mr Post ya nyuwani u sungula ku humesa December all right twanani eka vaseketeri va Mr Post hi ndlela yin'wana va mi va tshembisa leswaku December mutamba mu humesa mm. eve na hi Good Friday mutamba mu humesa kumbe ko va lembe leriwa mi lava ku ku rivanga no na for sweswi Mm. ta huma si december na na december ya ku composer ma swi tiva na hambi ku hala yi ngo suka ngoma lirini ma swi tiva na n'wina ya ku composer hi le kaya eh, ngoma tinghoma i composer mm. a ku na xin'wana leswi a swa ti-beat na yini swo landzelela satini mm-hmm. loko wo zi composer ngoma mm. i va i tirhe ngopfu so ku composer hi le kaya sweswi um vaseketeri va mina na va team xirimani va ta dya khisimusi ra kahle Oh, mi tshembisa defense ta team Shirimani. Yeah. Na ta n'wini. A ni a yi holovangi na va team Shirimani yo huma muti. kasi loko ku ri oh. khisimusi a ni ma mm. hlangana ka ka le ka bava le eh. mi ya dyela kho khisimusi mm. eh, a yi holovangi a ni holovangi na bra joe a ni mm. holovangi na manimani mm-hmm. tanihi loko ni hlamuseleni ku sivara o oh, phuxana phuxana sivara yi le ka team xerimani pela oh, a ni sivara yi le ka swa yona team xerimani yi le sayitini ivi na n'we sweswi mi le ka swa n'we mara mi family yin'we Eh. a ni ni huma kwalaha Ehe. loko a ha ri muti wun'wa mara ni huma kwalaha ma swi twisisani so eh a hi languteleni sweswo alright ni vo mi yingiseri laniwani i mani i il- eh, lasma is lasma the crowns u ri sweswi mi kumeka ka studio xa le kwihi ah, sweswo ha mi yingisemajaha hi voneni mi yingiseli mani ku sweswo a hi seza hi inana kumbe mo ni fonela loko ku ri maswi lawa hi mpelampela ku na ku n'we a ni mi twa onge studio hi xona xi endlaka swilo a ku endli studio swilo ku endla vanhu lava va nga laha studioton'wami hi hlamulani mo chingela vatsonga ni a va wu twisisi music va twa onge eh, studio or munhu loyi a tirhaka laha hi nge tirhi xi xin'we malembe hinkwawo Okay. that's why loko u tirha na legend loko wo zi ba hiti mi nge he improve music because i legend yi tshe- yi tiva timhaka ta yona yo nghena yi chaya kasi Yeah. loko i tirha na vafana lavatsongo va kota ku cinca swilo ku ve le ku improveni okay tiva ma ni twisisi mi twisa ngopfu Eh, so hi la ku aka ti-artist letitsongo ku va na ti-artist mi siphosta vaneni na na ti-artist mhm. eh ma swi tiva na n'wina eh, eh, eh, ve ri yini ku rima ni rime ngopfu mhm. mavele matshwa ni rima matshwa ni se tshovela mhm. so ti ta va ti kha ti vuya ngopfu swinene ngopfu ngopfu ngopfu december le lembe reri ta vuya ku ve na corona ku va na swilo swo tala sweswi ku va na ti-album ende xin'wana ne um mi byela ku na artist yin'wana ve ri yi humesa munduku Mm. eh ni vula ngo va seketeri eh. a ah, loko yo humesa munduku ne mm. xikomba yi chava timhaka ta yona ti-album swi sungula ku huma hi vo 16 ku komba ku munhu wa titshemba loko se humesa sweswiike rin'we a pfala a ni hi vulavuli december eh. okay se loko yo humesa munduku swi nge yi chava timhaka ta yona swi ngo artist yaleyo a yi tivi timhaka ta yona yi le ku chaveni a hi humeseni swin'we ti-album um eh, joe xirimani Eh, eh, na yona yena lowo wa nhloko i ma wa nhloko ni valava ni ti-artist leti humesaka ne um eh, kumbe mi lava lera nywana ra papa xinyanyana i nyike ra nywanaanceni loko mi tsala tinsimu mr bosi lexi vutiso xa mina swi swa mi ri papa xinyanyana loko mi tsala tinsimu ta n'wina mi va mi langutise eh, yini ku ndleka yini yaleyo ya papa xinyanyani mm. i track three ya dlaya ngoma yaleyo eh. kona ka album leyi nga ta va yi languterile i ncini xi nga mi endla mi thya risimu leri mi i papa xinyenyana i ncini xi nga mi hlohletela ku ri mi ni lava risimu leri vo ngo i papa xinyenyana hi loko ni hleke yini ta vulavula hi nghoma loko se hi twana leswin'wana because mm. na nkarhi wa n'wi wutsongo laha a yi se za mi byela ku hina nkarhi wa hina wu helivayingiseri mashamestoposochandimhaka ta se eh, papa xinyanyani i track three ne okay ya dlaya ya nghoma yaleya yi kahle mm. and then vito ra albamu moya wa december mm. nan'we mi ta swi twa ku se ku na moya wa december se hi nga languta na tracket nga leti ya kwala swinyanyanini a ni xo ngopfu mani swinyanya njhani bro kwala xinyanyanini nga papa xinyanyani va nga nga ni xo va ri a hi tseke kwala kama bruri ya swi tiva timhaka ku papa xinyanyani mani no a ri hi fanele hi twa nga ku ri tingati a ti ti track kwala ka album Ah, ti nga ta hela ku hala xinyenyanabroro ni banga uma yin'we swilo swi hela swi hela a swi zi swi ya kule na le kule ni bani ni tiva timhaka ta minalero papa xinyenyana mr post eka ti-16 or ti-17 vhiki ri ra ra december i album kumbe ko va track ya papa xinyenyana ntsena i album leyi nga ta o i album moya wa december moya wa december yes mi ta va mi tirhisana va mani layani kaka ni mi byela tin'wana ta ti-track leti nga ka album ku na papa xinyanyani ti koho ti tinghoma leti laha phakaka ma swi twisisani ku na tinghoma to tala mi te a mi ni hlamulangi nkarhi kumbe mi ni hlamuleni no ka ni nga swi twangi ku ri loko mi mi tshwa risimu leri mi ku papa xinyanyani a ku ndleke yini no sweswo hi nga hi ta vuya hi ta swi discuss mi ta vuya mi ta vuya album ku yani la hi december hi ta va na n'wina ka la a ni ku yini loko hosi yo hlayisa hi ta va swini ah, no twa nga ri ku xota rin'we mara swi na mhaka va ta swi lunghisa mr sivara a va kona ka sivara va ko sivara eh bro a bi swin'wana swin'wana na wa swilo leswi nga ri swi na ntikelo swa va sivara swi na ntikelo eh, bro swi ta tirhiseriwa mavoko leswiya swi khomi kwalani Mr. Post, ni vona vanhu va ku tala laniwani ne? Mm, alright ya ni ta zama ku ti langutisa ti-comment letiwa a hi tekeni hi risimu leriwa ra mr pos ya milorho a ku ndlekeni hi risimu leri rakaka mahungu loko hi vuya hi ta vuya hi hetisa na vo a ku ndlekeni hi risimu leri Eh, risimu ra m- ra milorho ne ni ta ni khomela ni na xirimunyana Okay. se swi ndla milorho yi nga huma Ni fanele ni tlumbile. Yeah. Eh, laha hi languta okay um wa lorha i fumini mhm. wa lorha i ri hosi wa lorha nkama wun'wana yi kha i ri na munhu un'wana wa kahle mm. se yi pfuka yi kuma ku a hi swona swi sweswo mm. mara yi nga heli mbilu siku rin'wana mm. milorho yi ta hundzuka ntiyiso mhm. hi leswi risimu rera a ri hlamuseta swona

swi nge mi tsakisi hambi ho explaina ku leyi rivalavuli yini mara loko se yi tlangela mi ta va mi yi twini n'wini okay nghoma leyi ya ni tsakisa kasi mi ri yini la all right Eh, swi fana loko mi kha mi ya ba life hi tinkatara mi ba nghoma ya nyuwani leyi vanhu vo ka va nga yi tiveki Vona yi tiveki. le le cina va yi tivi okay